sort of chdi? Iawn. Helo, Hugh, sy'n rwy ti? Iawn. Ola chdi funud? Iawn. Ar, ar rhe dyn ni heddiw? Ar y cael yn Morfodol. Neis, de. A faint, a, a, a, a be di'r sioe ma eto? O, sioe, sioe, neu cefnogi'r um, uh, clasurol um, Yy yr adran eryrio'r yy vintage motorcycle club. Ah dwi'n gweld a be' 'di oed y beics 'ma i gyd? Wel ma' raid iddyn nw fod yy beth bynnag yym pump ar ugian mlwydd oed. Oed. Ie. Ah dwi'n gweld. Ie. A d- a fel dwi'n deud nes i weld hen scooter fel o'n ni arfer â mynd ar. 'Na fo ie ie. Rwbath sy â dwy olwyn mae o mae o... Ie? Ar oed iawn?

Ta-ra ŵan. O Ken! Helo Ellis. Dwi'n yn ôl at Ken at y clwb yym gallwn ni weld yr grys ti 'na? Clwb Beic Modur Eryri. Dyna fo, dyna pam wyt ti yma. Ia di. Gan mai ti 'di'r Ia. cadeirydd Ia. neu'r llywydd Cadeirydd ia. neu yr un sy'n siarad o hyd. Wel weithia. Ia a be' ti pam wyt ti 'di dod yma heddiw?

Gwell. Na gwell? Na gwell ie. O ma' 'ne faint sydd yma wel ma' 'ne dri yma o leia yndoes? Ie. On' yy on' pan o'n nw'n newydd beic mynd i waith fath o fel sa fe ynde? O 'na be' oedd e'n amser 'ny de? Ia. Ag o'n nw'n rhad fel baw amser 'ny. Ia. O. Sa chi brynu ddim beic ail law wel oddwn nw'n mynd am

A chi 'di mam Ken Shepherd? Ia Kevin ia. Ia oedd yn rasio yn yr Isle of Man yn Ynys Manaw. Ia. Wsos dwetha. 'Na fo ia. Waw. A dal yn neud yn iawn? Do nath o reit dda i feddwl bod o'm 'di neud o ers nineteen years o- cynt 'de. Ond o'dd o'n am twenty years cyn hynny ynde o nineteen eighty ynde? Ia.

A pa mor gyflym dych chi'n mynd ar hwnnw? Ges i eighty allan ono fo. Pant glas neu be' dy gwener. Well I'm dead with the heddlu di ond i fod yn pedwar deg. Dwi 'di ca'l dros cant allan ono fo pan oedd o'n mwy newydd. A chi'n mynd dros cant yno fo? Do ma' easy efo beic da chi. O ers faint ti 'di ga'l o? Mae hi gyda fi ers tua pymtheg mlynedd. O ia, so nes ti'n prynu newydd felly? 1960. Dyna di hoe di e, o 1960. Yn Gaernarfon. Ia? Paragon. Dim di mynd y bell na chdi? Dim di bod ar ar yr ynys tan flwyddyn dwytha. O, na ddo? A lle ath i flwyddyn dwytha? Mama. O! Si Gaernarfon. O, o Sir Gaernarfon yn meddwl chi'n dweud o, o Gaernarfon. Dim di bod allan o'r sir tan rwan. Ew, a dyma gi belled. Bo be si ar y cloc? 18,000. Um, o, top le di o? Yeah, 15,000. 15,000. Y cwbl ma di wneud? Yeah. O, da iawn, diolch yn fawr. Os gennych chi feic yma heddiw? Oes, ond yn yn ne- yn newydd, wel, mwy newydd na beth... O, 'dych chi'm yn gallu dod â fo ar y cei felly? Nacdw, a dwi'm isio chwaith, dwi 'di ca'l un o'r rhein. Do? Sgin i'm amser iddyn nhw ddeud y gwir, ma' ma' nhw'n... Wel, 'dach chi'n licio nhw neu ddim, ia? A, a pwy 'dych chi, sori, nes i'm gofyn enw? Ffrind Meirion. Ffrind Meirion, dad os, ydw i. os gen ti menw. Sgin ti menw, ond jyst y O, ffrind Bob, Meirion. sori, Bob. Bob.